Әйткәнебезчә, Җәбраил фәрештә пәйгамбәребез янына килеп, нәрсә дип сорады? Я Мухаммад, ахбирни анил ислам, миңа ислам хакында хәбәр ит әле диде. Хәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм аңа аңлатып биреп, исламның нәрсә икәнен аңлатып биреп, әл-исламу ан тәшһәдә ан ла илаһа иллаллаһ ва анна Мухаммадан расулуллаһ. Без менә моны карап киттек. Ва туқимус саля дип әйтә икенчесе. Исламның икенчесе бакандасы ва туқимус саля. Менә хәзер шушы бүлеккә кереп китәбез дә инде сезнең белән. Намазны торгызу, намаз уку. Әс-салә дигән гарәп сүзе татар телендә без намаз дип атыйбыз инде. Сыйлә сүзеннән ясалган элемтә бәйләнеш дигәнне аңлата. Намаз ул кулның Аллаһ белән элемтәсе. Чөнки Аллаһ колы намаз укыганда үзенең Раббысына дәшә һәм аның белән әңгәмә кора. Әбу Хурайраның бер риваятендә радиаллаху анху Аллаһның пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вәсәлләм хәбәр иткән шушы сүзләре искә алына. Менә хәзер әйдәгез Әбу Хурайра белән танышып китик әле, машалла. Әбу Хурайра бу безнең бөек сахабәбез, машалла. Бу безнең сөекле сахабәбез, машалла.

Ялгышмасам, сиран үткәндәме әле? Әле э, Абу Хурайраның бер бөек догасы хакында да без искә алдык. Сиры булды бу әйт. Яра, нәрсәне алмасын, э, әйдә шулай искә төшереп киттек. Мухаммед ибн Сирин шулай дип әйтә. Мисен берсендә минде пәйгамбәребез Әй, пәйгамбәребез, Абу Хурайра белән төнлә бергә булдык ди. Һәм Абу Хурайра шундый сүзләр белән дәште. Эй Аллаһ, Абу Хурайраның гөнаһларын кичер. Абу э, Хурайраның әнисенең гөнаһларын кичер. Һәм кем Абу Хурайра өчен һәм аның әнисе өчен дога кыла, Аларның да гөнаһларын кичер дигән. Ә Мухаммед ибн Сирин әйтә, менә шушы сүзләрдән соң дия, без һәр даим Абу Хурайра өчен дә һәм аның әнисе өчен дә дога кылабыз. Догаларыбызда аларны да искә алабыз. Абу Хурайраның э, догасына эләгер өчен ди. Шуңа күрә менә сез дә мөхтәрәм җәмәгать дога кылганда әйтеп куйбыз, Менә үзебезгә сораганда, "Эй Аллаһ, Абу Хурайраның гөнаһларын кичер һәм аның әнисенең гөнаһын кичер" дип. Чөнки Абу Хурайра, Абу изге бәндә, бу әүлия, Әүлия дигәч, аннан э, догалар белән дәшеп, аңа табынырга дигән сүз түгел. Әүлия, ягъни Аллаһ Тәгаләнең яраткан сөекле бәндәсе, машалла. Шанс та күбрәк Аллаһ Тәгалә аның догасына, э, аның догасын кабул итүендә. Шуңа күрә Үз-үзгә сораганда, әйтеп куегыз шулай ук, эй Аллаһ, Абу Хурайраның да һәм аның әнисенең дә гөнаһларын кичер дип. Абу Хурайра пәйгамбәребезнең шушы сүзләрен тапшыра. Бу хадис, бу хадис имам Муслим китерә 395 номер астында. Аллаһ Тәгалә әйтә бу кутси хадис. Мин доганы, ягъни Фатиха сүрәсен үзем һәм кулым өчен икегә бүлдем. Һәм кулыма ни сораса шул булыр. Әгәр дә Аллаһ кулы Әлхәмдулиллахи раббил аламин Барча мактау галәмнәрнең Раббысы, ягъни тәрбиячесе һәм хуҗасы булган Аллаһка тиешле, дисә, Аллаһ колым мине мактады ди. Менә мөхтәрәм җәмәгать игътибар итегез. Һәрберебез дә Фатиха сүрәсен укый. Фатиха сүрәсен. Менә сез Фатиха сүрәсендә менә моны исегезгә төшерегез. Менә сез бастыгыз намазга, субханалла. Укый башлагыз. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Һәм менә шуннан соң Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Колым мине мактады ди. Сине искә ала субханалла Аллаһ. Әгәр дә Аллаһ колы ул рәхмәт иясе, ул рәхимле, ягъни Ар-Рахман Ар-Рахим дисә, Аллаһ колым мине данлады ди. Әгәр дә Аллаһ кылы Малики яумиддин, ул кыямәт көненең патшасы дисә, Аллаһ кулым мине олылады ди. Әгәр дә Аллаһ Ияка нәгъбуду ва ияка нәстәин дисә,

Син безне туры юлга юнәлдер. Ул юл үзең нигъмәтләгән бәндәләрең юлы булсын. Ачуың төшкәннәр һәм адашканнар юлыннан булмасын дисә, Аллаһ бу кулым өчен һәм кулыма ни сораса, шул булыр ди. Муслим 395-нче хадис. Менә ни өчен китердек? Чөнки без сүз безне башладык. Намаз ул элемтә бәйләнеш дигән сүздән алына, сыйлә. Һәм намаз ул кулның Аллаһ белән элемтәсе. Һәм намаз укыганда без үзебезнең Раббыбызга дәшәбез һәм аның белән әңгәмә корабыз. Менә Фатиха сүрәсендә дә без моны күрәбез, машалла. Менә шушы әңгәмә кешенең Раббысы белән булган сөйләшүе хакында уйлан әле, ди Шейх Усаймин рахимахуллаһ. Әмма шуңа да карамастан, әлеге әңгәмә вакытында безнең күбебез йөрәге белән читкә борыла. Йөрәкләрдә ни барлыгын белүче зат белән аралашуына карамастан, Намаз укыган вакытта син ул кешенең я уңга, я сулга карап торганын күрәсең. Бу безнең наданлыгыбыз, белемсезлегебез һәм ихтибарсызлыгыбыз аркасында ди. Ә монда асты шермәдә шундый сорау да бирелгән, шундый бер э, киңәш дип әйтик. Намазларын бик тиз укучыларга сорау бирәсе килә. Галәмнәрнең Раббысы булган Аллаһ белән әңгәмәгез кайда соң? Әгәр үзләре белән шул тизлектә сөйләшә калсаң, алар моңа риза булырлар иде микән? Менә чыннан да мөхтәрәм җәмәгать, субханалла. Кайбер мәчетләрдә субханалла. Имам артыннан укыйсың, ияреп, тәкбирне әйтеп, шуа, шул дава әл-истифтахны генә әйтеп бетерәсең, әлхәмдулилла дип кенә башлыйсың, субханалла. Имам Аллаһу әкбар дип рукуга китеп бара. Машалла, аптырыйсың. Ничек шулай тиз итеп укып була субханалла. Яне я булар Фатиха сүрәсен укымыйлар. Чөнки янәсе әйткән булалар, безнең мәсхабтә Фатиха сүрәсен укымасаң да була дип әстәгфирулла. Шулай дип әйтәләр Абу Ханифа мәсхабында Фатиха сүрәсен уку э Әркән түгел, ди. Башка җиңел сүрәләрне дә укысам була. Шуңа күрә алар сукала, шул Кәүсәрне генә укымыйлар, укымыйлар микән дигәндә шик туа минем. Чөнки урысча әйтсәң, нереально бөтенләй 5 секунд эчендә Фатиха сүрәсен. Әле Фатиханы түр, Фатихадан соң әле өстәп тагын бер сүрә укырга, субханалла. Һәм менә шул кешеләрдән сорау бирәсе килә, менә китапта язылган. Менә кая синең әңгәмәң Аллаһ белән? Ну кая чабасың син? Әле моның хакында Шейх Усәймин әйтеп китәр әле әйдәгез, аның сүзләрен э, дәвам итәбез. Укыган намазыбыздан файда булсын. Өстебездә җаваплылык төшсен өчен намаз вакытында йөрәкләребезнең безнең белән булуы мәҗбүри булып тора. Чөнки тиешле рәвештә камил итеп башкарылган намаздан гына файда була. Безнең күпләребез Аллаһның инна салата

Ул кеше намаздан соң үзендә нинди дә булса яңа хис барлыкка килгәнен тоймый. Ягъни, аның йөрәге дулкынланмый да, бернинди файда да алмый, чөнки аның бу намазы камил түгел. Намаз ике шәһадәт сүзләреннән кала, ислам әркәненең иң бөек әркәне булып санала.

Югарыда карап киткән сүзләрдән менә шуга шуларга игътибар ә, менә шула менә шулар игътибарга лаеклы. Беренчедән, намазның фарыз кылынуы ураза, зәкят яки хаҗның фарыз ителүе төсле булмый. Аллаһ субханаһу ва тааля намазны пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям бернинди арадашысыз турыдан-туры үзе әмер итә. Бу җиде кат күктә була, шулай җиде кат күккә менгәч, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи турыдан-туры пәйгамбәребез саллаллаһу турыдан-туры Аллаһ белән аралаша. Ул аны үзен күрми, әлбәттә, бар арасында нурдан булган хиҗаб була. Һәм менә шунда Аллаһ Тәгалә башка бөтен хөкемнәрне дә бит Җәбраил фәрештә аша аңа иңдерә. Ләкин намаз, бердән бер гыйбадәт, намазны Аллаһ Тәгалә бернинди арадашларсыз, хәтта Җәбраил фәрештәсез үзе йөкли пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейһи вәсәлләм. Икенчедән, без нәрсәгә игътибар итәргә тиеш? Урын ягыннан намаз моңа кадәр кеше менмәгән иң биек җирдә фарыз кылына. Өченчедән, вакыт ягыннан бу вакыйга пәйгамбәребез өчен иң мактаулы төндә, Миграч төнендә була. Иң мактаулы төн дигәне бу төнне теге э, җырлап, биеп, бәришләр ашап, салаватлар әйтеп уздыра торган төн дип аңларга кирәк түгел. Ни өчен бу иң мактаулы төн? Чөнки бу зур шундый вакыйга булганга һәм пәйгамбәребез белән шундый зур вакыйга булганга күрә. Миграҗ дидек. Нәрсә соң ул миграҗ диде карап китик. Миграҗ дип Аллаһ илчесенең саллаллаһу алейхи вассалам күккә күтәрү күтәрелүен атыйлар. Ул саллаллаһу алейхи вассалам Иерусалимнан күккә күтәрелә. Анда пәйгамбәрләр белән очраша һәм иң югары 7нче күктә Аллаһ белән сөйләшә. Нәкъ шул вакытта Аллаһ мөселманнарга биш вакыт намазны йөкли. Миграҗ белән Исра дигән төшенчәне дә бергә кулланалар. Ягъни Исра ва Миграҗ диләр. Шулай бит Исра һәм Миграҗ. Исра ул Мухаммад пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вассалам белән булган мөгъҗизаларның берсе. Ул бер төн эчендә Мәккәдән Иерусалимга һәм Иерусалимнан кире Мәккәгә күчерелә. Э, игътибарга лаек игътибарга алырга кирәк булган дүртенче нәрсә сон ягына килгәндә пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вәсәләм бер намаз белән түгел ә илле намаз уку белән йөкләтелә бу хәл аллаһның намазны яратканлыгын һәм колларының һәрдаим намаз белән мәшгуль булуларын яратуына ишарә итә әмма аллаһ һәр нәрсәнең дә сәбәбе булуын тели

Синең өммәтең моны булдыра алмаячак. Минем кешеләр белән мәгамәлә кылуда сиңа кадәр тәҗрибәм булды, һәм мин Исраил улларыннан газап чиктем. Тагын Раббың янына бар һәм өммәтең өчен җиңеләйтсен дип сора, ди. Э, Исраил улларыннан газапландым диде Муса сәләватсың. Кем алар? Бәну Исраил диләр. Бәну Исраил Исраил уллары дигәнне аңлата. Исраил ул Якуб пәйгамбәрнең саллаллаху алейхи вәсәлләм кушаматы. Бәну Исраил дигәндә Якуб пәйгамбәрнең нәселе күздә тотыла. Һәм э, Муса саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтә, бар ди Аллаһ Раббыңа мин һәм өммәтең өчен җиңеләйтсен дип сорады. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм яңадан Аллаһ субханаһу ва тааля янына китә һәм Аллаһ намазының санын 5-кә кадәр калдырганчы Муса белән Аллаһ арасында берничә мәртәбә йөри. Бу инде хадисның кыскача гына мәгънәсе бирелә. Кем тулырак моның белән танышасы килә, Имам Бухариның җентыгыннан карасын. 3207 һәм Муслим җыентыгында килә 163-нче хадис астында. Шулай итеп пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям берничә мәртәбә килә Муса янына. Ничә намаз ди? Фәлән намаз йөкләде. Юк, бу күп ди, бар кире мен тагын ди. Тагын китә, кире төшә, күпме намаз? Фәлән фәлән намаз дип әйтте. Бу да күп булдыра алмыйсыз, бар кире Раббыңны, һәм шулай йөри йөри. Һәм соңына инде ничә намаз? Биш намаз ди. Бар тагын ди. Нетәлми ди. Күп ди, йөкле нетәлмәйчәк халкың ди. Үтәй алмаячакны ди. Ләкин пәйгамбәр ди, юк инде, мин оялам Аллаһтан ди. Дәвам итәбез Шәйх Сәймин сүзләр. Ләкин Аллаһ аңа барча мактаулар булсын, үзенең киң рәхмәте юмартлыгы белән намазларның гамәлдәге саны 5, әмма үлчәүдә булачак саны 50 булачак диде. Менә шушы урында кемдер, әйе дөрес, һәрбер гамәл өчен дә әҗер унар мәртәбә арттырып языла бит. Шулай булгач, биш намаз өчен 50 намаз әҗере була инде дип әйтергә мөмкин. Юк, алай түгел ди Шәйх Утәймин. Монда сүз кылган бер гамәлнең әҗере 10 мәртәбә артуы хакында түгел, ә биш намаз укып, 50 намаз укыган кебек булуда. Менә шуннан соң инде шушы намазга унар мәртәбә яки аннан да күбрәк әҗер языла. Әгәр дә монда сүз бары тик әҗирнең артуы хакында булса, ул чагында намазның башка төр изге гамәлләрдән бернинди дә аермасы булмас иде. Чөнки барча башка изге гамәлләр өчен дә әҗир унар мәртәбә языла. Ә монда алай түгел. Биш намаз ил ә биш намаз өчен 50 намаз укыган төсле буласың һәм соңыннан шуны унга тапкырлыйсың. Бу бары тик намазга гына кагыла. Аллаһ аны гамәлләрдә 5, әмма үлчәүдә 50 ди. Бу намазның бөеклегенә күрсәтә. Шуңа күрә дә Аллаһ Субханаһу Тааля үзенең колларына иртә һәм кичен 5 мәртәбә намаз укуны йөкли. Ягъни син тәүлек эчендә 5 мәртәбә Аллаһ белән аралашырга тиеш. Әгәр дә нинди дә булса кеше көненә 5 мәртәбә патша белән очрашса, бу аның өчен зур дәрәҗә булыр һәм ул аның өчен бик шатланыр иде. Ул, мин көненә биш мәртәбә патша белән утырам дияр иде. Ә син исә көненә ким дигәндә биш мәртәбә Раббыга һәм галәмнәрнең патшасына дәшәсең. Нигә син моңа шатланмыйсың? Шуңа күрә шушы бөек нигъмәт өчен Аллаһны макта һәм намаз укы. Һәм менә шуны мөхтәрәм җәмәгать менә исегездә калдыр, менә хәр ястү намазы кирәк иншалла. Менә ястү намазында менә намаз укыр алдыннан уйлагыз әле. Менә шул алда карап киткән Фатиха сүрәсен искә төшерегез. Аллаһ Тәгалә синең белән әңгәмә бар. Аллаһ Тәгалә э, Аллаһ сиңа әйтә: "Кулым мине мактады, кулым мине данлады, кулым мине кулым мине олылады. Һәм соңдан кулым ни сораса, ул аңа шул булыр" дип әйтә Субханалла. Һәм Рамада Субханалла Менә чыннан да, әгәр сиңа менә бүген шалтыратсалар, әйтсәләр, все, ди, президент сине, ни, э, Миниханов сине көтә, турыдан-туры синең белән әңгәмәгә керә, аның янына кил дип әйтә калса, синең йөрәгең шартлар, субханалла. Ә монда субханалла, Аллаһ субханалла. Син Аллаһ каршына басасың. Син Аллаһка дәшәсең. Һәм шуңа күрә дә Шәйх Усәймин син нигә моның өчен шатланмыйсың ди. Нигә син моңа шатланмыйсың ди. Ә без субханалла киресенчә качабыз моннан. Намаздан качабыз. Менә шуның хакында уйланып, менә ястү намазының хакында уйланыгыз, шатланыгыз, субханалла. Нинди зур дәрәҗәдә әбдит син, субханалла. Син кем белән аралашасың бит, субханалла. Һәм тагын да шөкер итегез, субханалла. Менә Аллаһ Тәгалә бит сине сайлаган бит, субханалла. Синең яныңда менә Сейдул Истифар дугасын акырап киткәндә без монда мисал китереп бит. Югыйсә бит синең әйләнәңдә никадәр синнән дә яхшырак кешеләр бар, синнән дә әхлаклырак кешеләр бар, синнән дә күркәмрәк кешеләр бар. Менә Аллаһ Тәгалә аның йөрәген ачмаган бит исламга, намазга. Килми ул мәчеткә, намаз да укымый ул. Ә син үзең беләсең, инде гөнаһлар барлыгын, инде гөнаһлар кылып ятуыңны, әле гөнаһлар уңны субханла исеңә төшерәсең әле, куркып та куясыңдыр, ничек Аллаһ Тәгалә мине җир йөзендә йөртә микән дип. Шуңа да карамастан Аллаһ син бер мискинне сайлаган бит субханалла. Аллаһ бер син мискинне сайлаган субханалла. Ә син нәрсә эшләдең Аллаһ телен сине сайлар өчен? Син бер нәрсә дә эшләмәдең. Син кеше алкаш идең. Син кеше наркоман идең. Син кеше кайда кунганыңны белми идең, субханалла. Сиңа просто повезло. Сиңа просто повезло. Прощайтесь. Шуңа күрә дә менә моңа без Аллаһка шөкер итәргә тиеш менә шушы нәрсә өчен. Һәм менә шушы намазда да без моны уйларга тиеш. Субханалла, кем каршында мин? Кем каршында басам мин? Нинди сүзләр синең хакында сөйли бит бу Аллаһ хәзер дип. Машалла. Шушы сиңа биргән нигъмәтләр өчен шөкерләр итеп, рәхмәтләр итеп. сәҗдәгә китеп, сәҗдәдә җылап субханалла, сорап Аллаһка мактаулар әйтеп, моны әйтеп бетергесе инде субханалла. Шуңа күрә менә нык игътибар итәргә кирәк. Менә Шәйх Утәйми шуңа да әйтә, нигә син моңа шатланмыйсың ди. Нигә син моңа шатланмыйсың? Намаз әхелең булган өчен субханалла, мөселман булганың өчен, намаз укый алганың өчен субханалла. Аллаһны макта һәм намаз укы ди. Аллаһның илчесе саллаллаху алейхи вассалам Җәбраил фәрештәгә алейхиссалам исламның нәрсә икәнлеген аңлатуын дәвам итеп, ислам ул синең тукимус сала, намаз укуың ди. Без моны намаз укуың дип әйтәбез инде. Тукимус сала ул гади намаз уку гына түгел, ә намазны камил рәвештә, Аның барлык шартларын, әркәннәрен, вәҗибәтләрен һәм намаз синнән таләп иткән бар нәрсәләрне дә үтәп башкару. Намазның шартлары бар. Хәзер шуларны карап китәрбез ди Шәйх Усәймин, һәм без моны киләсе дәрестә, дәресебездә карарбыз иншалла. Һәм шарт дип аярый монда белмим инде без аны киләсе дәрестә әйтеп китәчәкбез. Һәм без намазның шартларын карап китәчәкбез. Бик күп, бик күп файдалы Бик күп файдалы мәгълүматлар алачакбыз иншалла. Бигрәк тә намазның вакыты белән башлана, намаз вакыты керү, биш вакытның намазы, сөннәт буенча дисә биш вакытның намазын кайчан билгелиләр, шуны карап китербез. Моны хакында инде без бер э, язманы куйган идек. Хәтта э, бер кардәш э, ютубка да куйган аны. Шушы язмаларын ютубтан да танышып була.